Jiena Johan u għandi 29 sena. Naħseb ġiet mod naturali meta kont qiegħed fuq il-midja soċjali speċjalment fi żmien il-pandemija għax inħoss li ovvjament dak iż-żmien kulħadd dar għall-midja soċjali kienet isa l-unika tieqa għal xed jiġri hemm barra u bdejt nara ħafna bdejt ninnota li Fuq is-social me- fuq il-medja soċjali dejjem ikun hemm l-istess tip ta' nies li jidhru perfetti, li għandhom dan il-ġisem perfett li kulħadd jimmira lejh. U eh, meta rajt nies oħrajn li forsi huma em, ta' daqs ikbar jew mhumiex dak il- mhumiex ta' dik id-dera perfetta li qed juru lilhom infushom fuq il-medja soċjali, kienet xi ħaġa li xtaqt nagħmel jien ukoll. biex fl-istess ħin anki nuri lil ħaddieħor li kulħadd huwa kulħadd għandu sabiħ tiegħu u m'hemmx għalfejn tkun f'din il-kaxxa perfetta ta' xini id-dera tiegħek x'għandha tkun id-dera perfetta. Onestament, għall-ewwel ħsibt li ħatkun xi ħaġa li qed nagħmel għal gost biex nara x'jiġri u fil-verità kien hemm ħafna rispons Bħala persuna LGBT kelli ħafna nies li bagħtuli li qaluli inti tagħtini l-kuraġġ li nħossni aħjar dwar kif jiena. Naħseb li speċjalment fid-dinja tal-LGBT kultant nifukaw ħafna fuq id-dera perfetta li biex inti tkun aċċettat jew li ssib l-imħabba jrid ikollok din id-dera perfetta u fil-verità mhuwiex il-każ. Jiġifieri Kien hemm ħafna iktar rispons pożittiv milli stennejt ngħid il-verità. iktar kien kas ta' nis li qalu li malfejn qed issib il-bżonn li titfa' dan it-tip ta' kontenut jien naf li jkollok ritratti għak fejn turi zaqqek barja pereżempju. U onestament iktar dawk it-tip ta' kummenti iktar ġew minn nies li forsi ma tantx jafuni jew li huma stess iħossuhom skomdi b'kif jidhru. U in ġenerali però ma ħallejthiex taffettwani, kien hemm nies li anki kellimthom lura bil-kelma t-tajba u spjegajtilhom x'kien il-messaġġ wara dak li għamilt jew għalfejn qed nagħmel dak li qed nagħmel. U normalment dak li jkun kif jirċievi dik ir-risposta qisu joqgħod kwiet għax ma jistenniex li l-persuna ħa tagħtih risposta, jiġifieri ma affettwatnix daqshekk ngħid il-verità. Inħoss li Malta avolja ovvjament suppost wasalna f'punt fejn li tkun LGBT m'għandhiex tkun problema u hija xi ħaġa aċċettata, inħoss li fil-prattika s-soċjetà għadha ma mxietx sa dak il-punt ngħid il-verità. U nara ġejja minn kwalunkwe ġenerazzjoni, ma nħoss li xi ħaġa tal-ġenerazzjoni tal-ġenituri jew in-nannit tagħna, nara anka nies iżgħar fleta li xorta ma jaqblux jew mhumiex komdi b'affarijiet relatati mal-LGBT anki pereżempju hawnhekk nixtieq insemmi l-iktar ħbib tiegħi stess li huma eh, trans pereżempju nħoss li l-ixxju ta' li tkun trans huwa ixxju kbir u nara ħafna żgħażagħ li huma stess iħossuhom skomdi li jitkellmu fuq l-identità tagħhom għax jafu li ħa jaqilgħu ħafna battibekki. U onestament jiena kull ma nħoss, kull ma nista' ngħid huwa li naħseb jiena bħala persuna LGBT u oħrajn bħali li aħna nħossuna komdi fl-identità tagħna u komdi nitkellmu kif qed nitkellem jiena, Aħna għandna nkunu n-nies li nitkellmu iktar u naqbżu għal dawk li forsi jew m'għandhomx vuċi jew mhumiex komdi jitkellmu. Jiena stess ġieli għamiltha, mhux ħa nidħol f'dettalji, però kien hemm sitwazzjoni ta' xi ħadd li naf li huwa trans li għad għandu 20 sena u li kien qed jitkellem fuq l-identità tiegħu fuq il-midja soċjali u anki f'intervisti u li beda jaqla' ħafna kritika personali u prattikament jiġi attakkat. U jiena stess tkellimt pubblikament favurih nipprova naqbeż għalih għax ħassejt li tant kien qed jiġi attakkat li hu stess beda jiddubita jekk għandux jitkellem onestament dwaru nnifsu. Jiġifieri dik inħoss li għandna bżonn nagħmlu bħala komunità LGBT aħna stess. Naħseb li speċjalment f'dan iż-żmien ta' San Valentinu, Naħsbu ħafna fuq l-imħabba ta' bejn il-koppji. U l-verità hija li li tħobb lilek innifsek huwa kważi l-iktar ħaġa importanti qabel kollox. Jiena personalment meta ħriġt bħala LGBT issa forsi laqas naf kemm ilu naħseb sitt seba' snin ilu, kienet kien vjaġġ biex nitgħallem inħobb lili nnifsi. Huwa vjaġġ li jista' jdum, kulħadd irid jgħaddi mill-vjaġġ tiegħu, hawn min dam snin u snin biex jaċċetta lilu nnifsu. Ġifieri inħoss li m'għandniex m'għandniex ninjoraw l-importanza li nidħlu ftit fin nfusna u nħobnu li nfusna u wkoll li ma nippruvawx nidħlu f'relazzjonijiet ġodda sempliċement biex inkunu f'relazzjoni. Nħoss li din hija anki problema kbira Problema kbira, nħoss li hija problema maż-żgħażagħ li forsi hemm din il-fissazzjoni li rridu nkunu f'relazzjoni biex inkunu kuntenti, rrid ikollna rridu nsibu l-imħabba minn għand ħaddieħor biex nħobbnu lil anfusna, mentri fil-verità verament nemmen li għandha tkun bil-kontra.